bow Eh, vha khou ṱangana na senior pastor vha christ ambassadors christian church vhafunzi vho tv tshitovha theba maḓuvha ḽa ṋamusi ri khou tama uri ri ye ri wane ipfi ḽa mudzimu kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhuḓi ḽa sondaha ḽa dzi 12 april 2020 ri khou yo wana ipfi ḽa mudzimu um kha bugu ya phisalema 137 u bva kha 1 u swika kha 6 yone i vhalea nga u rali Milamboni ya Babele ndi he ra dzula ra lila ri tshi elelwa tsioni, kha miṱu ya hone ra fhahea dzimbila dzashu. Ngauri henengei vho ri ṱhuphaho vho ri kombetshedza vha ri ri imbe, vhaṱhuphi vhashu vha ri, Idzo no takala ni imbe luimbo lwa Tsioni. Na ri ḓo imba hani luimbo lwa Tsioni ri shangoni ḽa vhasili? Yerusalema. Tshanḓa hangwa iwe, hone a u hangwiwe tshanḓa tshanga tsha u ḽa, lulimi lwanga nga lu omelele marinini, nda litsha u elelwa iwe, nda litsha uri Yerusalema ndi ḽone dakalo ḽanga vhukuma kuma. Kha ri rabele. Dzinani ḽa Yeso Khristo Mudzimu washu na khaṋo ni matheba a maḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓa phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha vhone vha re Mudzimu. Ndo ri tshi ri khotsi anga na kha ḽeḽi ḓuvha ḽa sondaha ḽavhuḓi ndi khou tama uri ri yo shera mafhungo hayanoni na vhathetshelesi na vhane vha khou tou vhona mudzimu washu ri tshi tenda uri hu na anointing kha fhungo heḽi muṅwe muthu u ḓo wana fhungo ḽawe kha mafhungo haya ndi tenda uri hezwo vhone vha ḓo zwi ita dzinani ḽa yesu kristo amen Eh hafhanoni he ra vhala hone ro vhala nga muphisalema ane a khou ḓa na mafhungo ane a ri milamboni ya babele nde ra dzula ra ila ri tsheelwa tsioni kha tshifhinga hetshinoni ndi tshifhinga tsha musi vhaisiraele vho thubiwa nga muvhuso wa babele ndi nga musi vhaisiraele vha vhuthubyani ndi nga musi vhaisiraele vho thubiwa nga muvhuso wa vha u na maanḓa muvhuso wa khosi nebukadnetsara musi vhathu vha vhuthubyani kana musi ha vhaisiraele vha vhuthubyani arali muthu e vhuthubyani ha ḓilangi muthu a vhuthubyani u to langiwa Muthu a vhuthubyani ha iti zwine a funa, ndango a i ho zwanḓani zwawe. Na Vhaisraele musi vhe vhuthubyani, vha vho ṱuwa na dzimbila dzavho, vho ṱuwa na zwoṱhe zwine vha ḓivha zwo ri ri renda ngazwo Mudzimu. Nga mulandu wa uri a vha ḓilangi, nga mulandu wa uri vha vha fhasi ha muvhuso wa Vho Nebukadnetsara, muvhuso u konḓaho. Na vhonesa vhathu vha swika he vha neta, vha dzhia mbila hedziḽa dze vha vha vha tshi renda ngadzo Mudzimu vha dzi fhahea nṱha ha miri henengei milamboni ya Babele. Vhone nga mulandu wa, wa, wa, wa, wa mutsiko na u tsikeledziwa, vha swika he vha neta, vha dzhia dzimbila hedziḽani vha dzi hangwa, vha vho hangwa uri ri ṋea berota ya uri hedzi mbila. ri te ri tshi dzi lidza, ngori u lidza ha dzimbila hedzi ho vha hu losha Mudzimu khavho. Havha vhathu vha dzhia dzimbila vha dzi fhahea, zwine zwa sumbedza uri Vhaisiraele vha vho dzhenwa nga gonova, vha vho no neta naho vha vho zwi ḓowela zwo zwo lidza dzimbila hedzi. Mara nga mulandu wa mitsiko ye vha vha vha tshi khou ṱangana nadzo, vha swika he dzimbila dzavho vha dzi vhea thungo. dzangalelo ḽa u lidza ḽi si tsha vha hone ngauri Yerusalema ho vha ho no vha kule khavho. Vho vha vha si tsha na attachment na Yerusalema hune vha ḓivha uri Yerusalema ndi hone hune madakalo avho o losha mudzimu na u renda mudzimu vha a wana hone. mara musi musi vha henengei ngauri vha vha tshi to khomandiwa vha vha tshi tshila nga command vhaḽa vha dzi khomanda dzavho kana vhaṱhuphi vhavho vha zwi ḓivha uri dakalo ḽa havha vhathu ḽi kha dzimbila nahone ḽi yerusalema vha ri khavho ee eh, eh, Vhewe ri a zwi ḓivha uri ni vhalidzi vha dzimbila. Iḓani u takala ni ri imbele luimbo lwa Tsioni. Ri nyaga u pfa luimbo lwa Tsioni. Tshihuluhulu-i, khonani dzanga Vhaisiraele vha vha si khou tou pfi rendani Mudzimu ni. Ho vha hu mafhungo o uri vhaṱhuphi vhavho vha vha khou ṱoḓa dzi entertainment, vha vha khou ṱoḓa u entertainiwa ende vha zwi ḓivha uri vhathu vhane vha nga ri entertainer khwine. ndi havha vhaisraele nga nḓila dzine vha dzi lidza musi vhe yerusalema mara vhone vhaṋe vha vhono nyama vha vhono neta vho netisiwa nga situation ine vha vha khayo musi vhe yerusalema khonani dzanga na riṋe masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi Ri na Yerusalema dzashu hune ra ḓiphina hone, hune ra takala hone. Mara kha tshifhinga tshine ra vha khatsho, ri vho nga vhathu vha re vhuthubyani, ri vho nga vhathu vho valeliwaho. Vhaisraele vha vho valeliwa nga mulandu wa uri vha vho thubiwa, mara riṋe ro valeliwa nga mulandu wa uri hu na dwadze. ende zwo valeliwa zwo naka ngauri muvhuso u khou ṱoḓa u thusa riṋe vho vhona zwo tea uri ri valeliwe mara hafhanoni vhaisraele vhaṱhuphi vhavho vha ri vheiwe takalani ni ri imbele luimbo lwa tsioni riṋe ri khou ṱoḓa u pfha dzinyimbo dzine vhe wona ni tshi ḓiphina ngadzo musi ni yerusalema vho vho tou humbudziwa uri vheiwe Na fhaela ni dzimbila dza vheiwe dzine rine ra ḓivha uri vheiwe ni vhathu vha dzimbila, ni vhathu vho lidza. Vho vha zwo vha vha tshi kho pfha zwo fanela ngauri vha vho neta. Vha vha kho pfha zwo fanela uri vha awele vha vha kho pfha zwo fanela uri vha ḓi awedze. Mara khonani dzanga na riṋe kha tshifhinga tshine ra vha khatsho ri kha lockdown. a ri muṅwe na muṅwe kha riṋe a ri khou ita zwine ra funa ngori u ḽa u ḓiphiṋa he ra vha ri tshi ḓiphiṋa a ri tshe naho covid-19 yo ri balanganya muṅwe na muṅwe kha riṋe sa vhana vha mudzimu ri a zwi ḓivha zwo ri kereke yashu ndi yone tsiyoni ndi hone hune madakalo ashu ro vha ri tshi a dzhia hone ro vha ri tshi ri tshi losha mudzimu washu ri tshi renda mudzimu washu nahone ri tshi khou itisiwa nga ṱhuṱhuwedzo ya musi ro ṱangana mai vhaisraele vha khou tou dzinginyisiwa nga vhaṱhuphi vhavho vha ri hai vheiwe dzheni dzimbila dzimbila kha dzi fhaululiwe na kha matheba maḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi khou ri naho riṋe muṅwe na muṅwe zwino kereke yawe yo no vha muṱani wawe Hezwinoni ro dzu ro ro ro muṅwe na muṅwe o dzula hune a vha hone zwezwi ro balanganyiwa mudzimu u kha ḓivha mudzimu mudzimu kha vhone khavhe mudzimu na musi vhaṅwe vhathu vha siho mudzimu khavhe mudzimu na musi vhafunzi vhavho vha siho vhone vha na connection na mudzimu. Yesu Kristo o fa thandani ya tshifhambano uri vhone vha kone u ḓisa nga vhoṱhe phanḓa ha mudzimu nṋe ndi khou ri vhone kha vha ḓo takala ri imbe luimbo lwa tsioni ndi tshifhinga hetshi tsho ri riṋe ri songo ḓi ingedzha kha lugungulo lwa uri zwine ra vha khazwo zwi ḓo fhela lini ndi zwone zwi ḓo fhela mara zwi tshi fhela vhone vha ḓo vha vho kaṋa mini kha nyimele ine ra vha khayo nṋe ndi khou ri khonani dzanga kha vha ḓo takala vha imbe luimbo lwa tsioni luimbo lwa tsioni vhone vha lu ḓivha luimbo lwa tsioni lune vhone vha losha ngalwo mudzimu vha lu ḓivha ndi sa tou amba vhaimbi fhedzi Ndi tshi khou ri, Musi vhone vhe henefho hune vha vha hone, na riṋe ri nga ita khontribishini khulwane nga maanḓa kha thaidzo yo amaraho shango, kha thaidzo yo ambaraho shango. Ri khou zwi vhona uri Muphuresidennde vha khou ita mushumo wavho, ende vha khou ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa. Na vhathu vha no khou vha tika vha khou vhonala. Maswole vho ima nga milenzhe vha khou tikedza, mapholisa vho ima nga milenzhe vha khou tikedza, vha mutakalo na vhone a vha khou eḓela masiari na vhusiku vha khou tikedza uri tshiwo tshine ra vha khatsho ri swikelele hune ra tshi kunda. Zwino nṋe na vhone vhane ri na Tsioni hune ra takala hone, dakalo ḽavho ḽi ngafhi? Riṋe ri takala ri tshi losha Mudzimu, ri tshi renda Mudzimu, ri tshi rabela Mudzimu. Na zwino na riṋe kha ri kha ri ite contribution yashu contribution ri ita nga nga u imba luimbo lwa tsioni ri sendela tsini na Mudzimu ra vhidzelela washu Mudzimu. Eli musi a na vhaporofita vha Baali. uri huwe mulilo muṅwe na muṅwe o vha a tshi tea u vhidzelela wawe mudzimu uri ri vhone uri mudzimu a no ḓo ḓisa solution ndi ufhio nṋe ndi khou ri kha ri ḓo takala ro imbelwa tsioni kha ri fhaulule dzi mbila dzashu ri imbelwa tsioni ri dzhene thabeloni ri thuse muvhuso nga thabelo ri vhidzelele washu mudzimu Ende nṋe ndi khou tenda kha, kha, kha Mudzimu washu. Mudzimu washu ndi mulilo u ḽaho. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha ḓibula zwivhi zwavho vha mmbidzelela nṋe, ndi ḓo fhodza shango ḽavho. Zwino vhone vha vhoṱhe vha nga ḓi vha vho no fhahea dzimbila, dzimbila dzo no fhaheliwa. ho tsho salaho ndi u gungula tsho salaho ndi u isa ma mafhungo aḽa na aḽa ri tshi khou takadzana hu pfhi vhaisraele vhaṱhuphi vhavho vha ri vhewe idzo no ri imbela lwa tsioni vha tshi khou ṱoḓa entertainment na riṋe ri songo vha ro dzula miṱani yashu ri tshi khou shuma u entertainana nga mafhungo aḽa na aḽa nṋe ndi khou ri kha ri humbule tsioni uri na riṋe vho ri dzhene kha heyi nndwa na riṋe ri vha dzulapo na riṋe ro fanelwa nga u dzhenisa tshanḓa kha kha kha kha kha dwadze heḽi ḽi ngafha ngafha nṋe na vhone ri dzhenisa tshanḓa nga thabelo ri songo vha na ḓuvha ḽine ra ḽi pfukha ri songo vhidzelela wo mudzimu washu musi tshikepe tshi tshi khou ṱoḓouwa nga ngomu lwanzheni. Muṅwe na muṅwe o vha a khou vhidzela mudzimu wawe vha Baali vha khou vhidzela vha Baali u ḽa u khou vhidzela u ḽa uri ri khou ṱoḓa u thusiwa murena kha ri thuse mara riṋe ngori tshikepe tshine ra vha khatsho. Naho u tshi khou thenga-thenga, riṋe ri na Mudzimu, khonani dzanga. Kha ri dzhie Mudzimu washu ri songo vhuya ra mu hangwa, ri songo vhuya ra dzhia dzimbila ra fhahea, ra ri, Nṋe ri ḓo imba hani luimbo lwa Tsioni ri shangoni ḽa vhasili? Nṋe ndi ḓo rabela hani ndi ndoṱhe hayani? Nṋe ndi ḓo rabela hani ndi ndoṱhe na muṱa wanga fhedzi khamusi vhone vha ri a vhone vha khwine vha na muṱa nṋe ndi to vha mutendi a yeṱhe muṱani mara vha na fhethu havho hune vhone vha eḓela hone vha na fhethu havho hune vhe henefho vha nga ita contribution ri songo to dzula ra sedza ra fhaya dzi mbila ra ri hai ha ri ḓo ri ḓo ri ḓo vusulusa zwezwo ri tshi vhuyelela tsioni. Hai nṋe ndi khou ri ma ma ma themba maḓuvha ḽa ṋamusi khonani dzanga kha ri fhaṱulule dzi mbila dzashu hafha zwino ri ri u fhaṱulula ra ita tshithu tshithihi hu na muṅwe ane uri nṋe ndi losha mudzimu ngo imbelela well vha nga imbelela zwo luga. Mara hu na vhane vha riṋe ri losha Mudzimu ngo lidza. Tshifhinga tsho lidza a tshi tsheho. Tshifhinga tsho DJ a tshi tsheho. Tsho salaho ndi tsha uri ri ri farane na riṋe ri lwevho. Ri lwe na dwadze heḽinoni. Ri vhe backup ya muvhuso washu riṋe ri tshi khou vhidzelela. Nṋe ndi a tenda uri Mudzimu a ṱaḓulu u ya pfha ngauri uri vhathu vha nga nṋe ndi ḓo vha pfha. nda ḓa nda fhodza shango ḽavho ndi zwa vhukuma kha vhutshilo hashu ri nga vha ri sathu ṱangana na nyimele ine ra vha khayo mara nṋe nda ndi khou ri ndi tshone tshifhinga tshine ra nga kona u vhona u fhodza ha mudzimu a tshi ri ndi ḓo tsa nda fhodza shango ḽavho ndi ri nṋe vhane ra khou tea u vhidzelela uri shango ḽashu ḽi ḽi ḽi tshidzwe shango ḽashu a ḽi nga tshidzwi riṋe ro fhumula coronavirus a i nga a i nga controlei riṋe ro fhumula i ṱoḓa maanḓa a ḽi ṱaḓulu i ṱoḓa mulilo the consuming fire i ṱoḓa malofha a murena washu yeso khristo zwa zwino ra ri kha tshifhinga tsha tsha tsha tsha tsha paseka tsha musi yeso a tshi khou vhambiwa malofha o tevhuwaho ndi one ane ra nga kona u a vhidzelela uri kha khavare shango ḽoṱhe ende hezwinoni ri tshi rabela ri songo rabela ra vha bias ra rabela south africa fhedzi ra rabela henefho hune rine ra dzula hone fhedzi thabelo yashu i funa u bva ya extenda ya swika na kha maṅwe mashango ngauri thabelo a i xeli nḓila Vhone vha nga pfa unga ndi zwiṱuku musi vhone vha tshi khou rabela vhari ri khou rabela Italy ri khou rabela America ri khou rabela gai na gai mara kha vhari ndi vha vhudza uri thabelo yavho i na mushumo muhulwane nga maanḓa thabelo yavho i na mushumo nṋe ndi khou ri ri songo ṱungufhala ro dzula miṱani yashu ri songo ṱungufhala ro dzula miḓini yashu na vhana vhashu kha ri vhe na khona ine ra ya. ri tshi vhidzela ho mudzimu washu mudzimu washu wa ḽiṱaḓulu ane avha bako ḽashu ane avha tshedza tshashu nṋe ndi khou ri na riṋe sa vhatendi kha ri ime sa estere we a organizer thabelo naho riṋe zwa zwino a ri ri a ri koni uri ri to ri khou organizer thabelo vhunga zwo ṱangana zwi si tsha konadzea mara estere o organizer thabelo Thabelo ya rabeliwa a tshidza lushaka lwa Vhayuda. Zwo thoma kha musidzanyana we a vha a tshi tou vha mubvannḓa we arali ene muṋe o vha a khou humbula uri ene u nnyi kha musi no zwi ita o vha a si nga zwi iti mara nṋe ndi khou ri vhone vha muḓinḓa wa mudzimu inwi ni muḓinḓa wa mudzimu inwi ni ṅwana wa mudzimu vhone vha ṅwana wa mudzimu ri nga kona u farana muyani ra farana ra vha tshithu tshithihi ra vhidzelela mudzimu washu uri ri khakhathini ngori arali ri khakhathini ra fhumula ri vha ri si khou kona u ima kha dzi kha zwitende zwashu nṋe ndi khou ri khonani dzanga Kha ri fhahulule dzimbila, dzimbila kha dzi fhahululiwe. Milamboni ya Babele Vhaisiraele vho tou fhahea dzimbila. U fhahea ndi u vhea, ndi u vhea nga nḓila heiḽa ine vhone vha vha tshithu tsha hone vha si khou ṱoḓa u tshi shumisa zwenezwo. Vha fhahea vha fhahea vha tshi khou ḓivha uri a ri tshe na tshantsi. ngori a ri tsheho yerusalema na riṋe ri songo dzhia dzibivhili ra fhahea ri songo dzhia zwoṱhe ra fhahea ri songo fhahea kha ri fhahulule ri lwe nndwa nndwa riṋe ine ranga yashu yo leluwa nga maanḓa ngori ri lwa ri lwa nga thabelo ri tshi khou vhidzelela ende zwo naka matheba maḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi nga ri ndi dovha nda vha ṱuṱuwedza nda ri na vha na vhone stay at home stay safe kha vha vhe safe na vhone vha songo tenda u tshimbila tshimbila hoṱhe hoṱhe vha songo tenda u ita zwe ha pfhi ri songo zwi ita zwine nṋe nda khou vha eletshedza zwone ndi zwa uri khonani yanga kha ri fhahulule dzi nḓila dzashu ri takale ri tsioni tsioni ya vhone zwino yo no vha muḓini wavho ndi a zwi ḓivha zwori vhone vha ḓiphiṋa ngo losha mudzimu wavho vha kerekeni yavho mara zwa zwino tshifhinga a tshi tsha tenda uri ri ḓo tou vhidzela mudzimu ri kerekeni dzashu nṋe ndi khou ri kha ri ite contribution khonani dzanga kha ri takuwe vhona riṋe ri ime nga milenzhe ri songo to ṱalela dzi ministers vha sa lali ri songo to ṱalela muphuresidennde vha sa lali na riṋe ri tshipiḓa tsha uri coronavirus i kundiwe ende ri nga i kunda ngauri ra vha vhathu vhane vha fhahulula dzimbila vha ri hedzi dzimbila riṋe ri ḓo dzi lidza naho ri siho tsioni riṋe ri ḓo ḓi ri ḓo ri ḓo rabela naho ri siyo kerekeni yo imaho nga uri henefha hune nṋe nda vha hone henefha muṱani wanga ndi dzula na vhathu vhavhili ndi dzula na vhathu vhararu kana vhone vha khou tou dzula vha vhoṱhe kana tshiṅwe tshifhinga vhone vha nga ḓivha vhane vha dzula navho vha sa ri tshithu nga mudzimu mara nṋe nda ndi khou ri khonani dzanga vhone vhane vha ḓivha khristo na vhone vhane naho khristo vha sa muḓivhi nṋe ndi khou ri kha ri fhahulule dzi mbila dzashu Iḓa no takala ni imbe luimbo lwa Tsioni, luimbo lwa Tsioni kha lu imbiwe dzinḓuni dzashu, ri tshi khou lwa vho nndwa i no khou lwiwa nga shango, ri songo to sedza ra ri zwi ḓo fhela lini, zwo ri lockdown i ḓo fhela lini ndi vhona u nga ri na muphuresidennde vha nga ḓivha vha na khwese ngauri vha tea u sedza uri ri tshi bvela nnḓa ri ḓo vha ri kha ḓi vha safe naa. mara hezwi i tshi fhela na nṋe vho kha ndi vhe ndo ita contribution ndo ḓivha uri nṋe ndo ndo ndo rabela na vhone kha vha rabele na nṋe ndi ḓo rabela na u ḽa vho kha rabele na muṅwe vho kha rabele thabelo dzashu dzi tshi ṱangana dzi tshi gonya ṱaḓulu dzi a ritha vhuhone ha mudzimu dzi a ritha tshilidzi tsha mudzimu mudzimu kha ri tonde mudzimu a ri fhaṱutshedze ndo livhuwa kha ri rabele Dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo wa Nazareta Mudzimu washu u fhaṱutshedzwa fhungo kheḽo murena ḽo dzhena dzimbiluni dza vhathu Mudzimu a ḽi ṱaḓulu nṋe ndi khou tenda uri ri ḓo takala ra imba dza Tsioni ra fhaula dzimbila dzashu ra ita mushumo une vhone vho vha khou tama riṋe ri tshi shuma sa vhana vha Mudzimu uri na ngoho heḽinoni ḽifhasi ḽine ḽa khou teta ḽine ḽa khou dziḓa ḽine ḽi upside down Nṋe ndi khou tenda uri vhone vha tsa Yehova vha nga kona u ḽi vhuyedzedza ḽa dzula nga nḓila ine ḽa tea u dzula ngayo. Hone zwihulwane ri tshi ri Phresidennde washu ri a mu rabelela uri a vhe na maanḓa, a vhe na nungo, vha mu farise uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi puḽana vha puḽanelwa khwine nga dzina ḽa maanḓa ḽa Yeso Khristo. Amen.